Hemmäňiziň tagat-u ybadetleriňizi, salyh amallaryňyzy, Hudaý üçin mähebbetleňizi we oturyşyklaňyzy, gijeler gysga-da bolsa, wagt goýup, Hudaý Tagalanyň Mukaddes Kelamynyň tefsirini Serwer-u Serdar-i Jahan Rahmeti Alamiýan jenaby Resuli Ekrem sallallahu aleýhi we sellemiň hadyslerini we fykhy Hezreti Ymamy Agzam Ebu Hanife Kufi razyýallahu anhuň mezhebinde bolan halal haram hökümleri eşdeýlik gelipsiňiz Hudaý Taala hemmäňizden kabul edip dünýe ahyr çerleňiz il günlüňiz dogan gardaşlygyňyz Hudaý Taala saadetu dünýe we ahyret bersin Ikilenji jildiň Ýüz otuz sekizlenji saphasynda Enfal süresiniň elli dokuzlanjy aýatyndan tä süräň ahyryna çeli möhümräk metlep at saklamak, at çapgy, Işden çürim, çapmadan çürim, Hudaý ýolunda saklamadan çürim. Inşallah Hudaý Tagalaň kökledinden atyň meseleleri we ikilenji matlap dost bolmak, Hudaý üçin bir neferi gowarmak we şoň üstüne gelýän üç-dört dänem meselele. Derhakykat geçen hepde Kyýamat doganyň gürrüňi boldy, şoň yzy hesap bolar.

Altmyş birlenji aýa, Eý, kafirler! Eger kafirler sulh etmegä maýyl bolsalar, sen-de sulh etmegä maýyl bol we Hudaga tewekgül et, olaryň hilelerinden gorkma. We eger kafirler sulh etmegi islese, kafirler seni aldamagy we saňa hile etmegi isleseler, pes Hudaý Tagala saňa kafidir. Altmyş üçlenji aýa, Allah tebarek we taala müminleň wesilesi bilen kömek berişini beýan edip aýdypdyr. Musulmanlaryň arasynda kalplaryna Hudaý taala ons, ulfet, mahabbet Mekgeden baranlary Medinedäkileň kalplaryna mahabbet guýdy. Eger sen tamam ýer ýüzündäki zatlary Iki kalby mähebbet etmeden çürim, biri-birine ulfet tapmadan çürim harc etseň-de, hiç bir adamyň kalplaryny ulfet salyp bilmersiň. Mähebbeti pagat Hudaý Tagala salmalydyr. Allah Tebarek we Tagala şolaryň kalplaryny bir etdi, aralarynda uns, ulfet, mähebbet, doganlyk berkarar etdi. Altmyş dördülenji aýa, Eý Resul-i Ekrem! Size Allah Tebarek ve Tealaň özi kâfi ve saňa tabi bolan mü'minler-de kâfidir. Eý Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem! Muslumanlary jeň meýdanyna gelen aýaşy, kâfirler bilen jeň etmege teşwik edip heveslendir. Eger sizden ýigrim nefer sabyrly adam bolsa, Kafyrlardan iki ýüz kafyra galyp bolar. Ýigrimi musulman iki ýüz kafyra barabar bolup bilýär. We eger sizden ýüz nefer jeň etýän bolsa, kafyrlardan müň nefere galyp geler. Emma soňraky aýat aýtýar, Emma indi Allah tebarek we taala siziň ýoluňyzy ýeňil etdi we sizde zeýiflik bardygyny bildi we aýtdy, Bir adam, On kafir we on adam ýüz kafir, ýüz musulman müň kafira güýji ýetmejegini aşkar bildi. Indi höküm şi, eger sizden ýüz nefer sabyrly adam bolsa, kafirlerden iki ýüzüne galyp geler. Sizden müň nefer sabyrly bolsa, kafirlerden iki müňe galyp geler Hudaýtalaň izni bile. Altmyş ýedilenji aýat. Hiç bir pygambara dogry däl, şonuň üçin esir bolup durup-da, fidýe alyp goýbermekleri, tä ýerde kän gan dökýänçä we kafirla zelil bolýança. Altmyş sekizlenji aýa, Eger Allah tebarek we taalaň tarapyndan ezelde ýazylan höküm bolmasady, onda size bi alan fidýäňiz sebepli güýçli azap gelerdi. Pes alan ganymat malyňyzy halaly halynda iýiň, Hudaý Tagaladan-da gorkuň, Hudaý Tagalaň buýrugyna ters bolmakda. Eý Resul-i Ekrem! Sen eliňdäki esirlere aýt, Eger Allah Tebarek we Taala siziň kalbyňyzda haýyr zadyň bardygyny bilse, iman bardygyny, onda size sizden alnan zatlardan ýagşyrak, Sizi-de Hudaý Taala magfyrat eder. Altmyş birlen, ýetmiş birlenji aýat, Eger esirler isteseler, saňa hyýanat etmegi, ähtlerini pozup, yslamdan dänip murtet bolsa, pes, olar özi-de Hudaga hyýanat edendirler, ozal-la, kafir bolup. Allah tebarek we taala şolara gudraty ýetip giriftar etdi, eger ýene hyýanat etseler, Hudaý Taala ýene giriftar eder. Tahkyk ol tor adamlary ki iman getiripdile we watanlaryndan hijret edip aýyrlyla Hudaý ýolunda mallary, janlary bilen jeň etdile we ol tor adamlary ki muhajirlere jaý berip ýurt berdile ola biri-birinden irs alyp bilýä. Ol tor adamlary ki iman getirdile emmä Mekgeden Medinä gelmedile häzirçek Hudaý Taala hokm etipdir biri-birinden irs alyp başarmýa. Ýetmiş üçlenji aýa, Ol tor adamlar ýeke kafir bolupdyla, ola biri-birleriniň welisidir, mirasda. Ýagny olar biri-biriniň dostlary, musulmanlar olardan dost tutunmaly däldir. Ahyrky iki aýa. Ol tor adamlar eke iman getiripdiler, hijret edipdiler, Hudaý Tagalaň ýolunda jeň edipdiler we ol tor adamlar eke hijret edenlere jaý berip kömek berdiler. Şolar çyn mü'mindir, olar üçin magfyrat we sylagly ryzk bardyr. Ahyryn aýa, Ol tor adamlar eke olardan soň, iman getirip, hijret edip, Hudaý ýolunda siz bilen bile bolup kapyrlar bilen jeň etýärdiler, pes, olar sizdendirler, olary özüňizden hesap ediň.

Näme güýjüňiz bar bolsa, yslamy we musulmanlary saklamadan çürim orta oklaň diýipdir. Aiddu lehum mastata'tum min quwwa. Näme güýjüňiz bolsa öwde goýmaly. Ýaltalyk, tömmellik etmeli däl. Ýene haslap aýdypdyr, "Wa mir ribatil haýl." Merzlerde, öý aralarda, ýa daglyk ýerlerde birnäçe ýerlere at bilen gitmeli bolsa-da, atlary-da teýýarlap goýuň diýipdir. Gerek ýerkänler diýipdir. Turhibune bihi aduwallahi we aduwakum. Şo gudratlaryňyz bilen öz duşmanlaryňyzy we Hudaý Tagalaň duşmanlaryny gorkuzyp yzyna gaçyrar ýaly. Ulamala şu aýaň tefsirinde ki Hudaý Tebarek ve Taalanyň özi mukaddes kelamynda atdan goýmadan agzapdyr. Aýnu şu aýaň tefsirinde birnäçe atyň meseleleri gelipdir. Awwalyna dünýe boýunça awwelin aty Ekde edip, ozal at wähşi heýwan, ynsanyň ygtyýarynda bolmany gaçakmyş. Owelin ähli eden, türkmen ekde diýýär. Ekde eden, ähli eden Hezreti Ismaýyl ala nebina we aleýhi salatu wessalamdyr, Ibrahim Halilullaň ogly. Ondan aňyrda at adam minenok.

Atyň özünde we alynda, alyndaky saçynda, tüýünde tä kyýamata çenli bereket ýagyp durandyr diýipdir. Üçülenji,

Boýundaky-da sowukda saklanmadan çürim gerek bolar, emma alyndaky saç oddurşyna bereketdir diýipdir. Alyndaky tüý oddurşyna bereketdir, oňa ellegirmäň. Rawahu Abu Dawud senet bilen sabyt bolan pygambarymyzyň sözi. Emma biziň öýde at saklamamyz nähilli? Satmadan çürim, işlemeden çürim, çapdyrmadan çürim. Göreýliň, Serwer-u Serdar-y Jahan Rahmet-i Alemiýan Mubarek Sallallahu Aleýhi Ve Sellem näme aýtdypdyr bu barada? El-Haýlu Selâse Üç tüýsli at bolar diýipdir.

Aty daňyp goýup, iým berip, ýa bir otly ýerde daňyp goýup, ýa çözüp goýup, teýýarlanyp goýulsa, haçan Hudaý ýolunda atyşmaly bolsa, minmeli bolsa, çapmaly bolsa, amat edip goýulsa, ki öňki zamanda beter kän gerek bolýarmyş, Ol-a Hudaýy atdyr diýipdiris. Çapmadan çürim, haçan kowa-kow bolsa, amadaja oň atyň içýän suwy, hatda hafalary, siýdigi ýaňa hafalary, Tanapynyň degýän oty näme şu ata degişli bolsa kyýamatda şol goýan adamy bilen bile sogaby bilen bile terezide goýuljak bolar durşuna bereket sogap diýipdir. Hudaý ýoluna goýulan atyň hatda tezegine çörüne çeli dagda kyýamatda sogap tarapda goýuljak durşuna sogap bolar. Emma ikilenji at Farasul insan bir adam bolar diýipdir. Aty bolar, şoň bilen ýük çekmeden çürim. At araba goýjak, ýa aty bilen adam çekjek, ýa atyň kürresini satjak, şoň bilen zindigisini aýlajak. O bide bolar, hiç zereri ýok, bide gowy zat. Mubah, ejazaty bar şerigatda. Şol at bir bereketli zat, kyýamata çenli pygamberimiziň doga eden zady. Kürresini satjak, özüni satjak. Ya şoň bilen ýük çekjek, ya at arabasy bilen ýük çekjek, bula gowy zat. Iýmini, suwuny gowy ýetişse, öz göterişinden edafa agyr ýük ýüklenmese,

Ýöne pagat bir tor adamlar hanamansuz etmeden çürim, betbagt etmeden çürim, dargatmadan çürim, iki dünýesini bibat etmeden çürim atla bolýar. Hudaý Tagalaň men'g eden zady, Hudaý Tagalaň golaýyna barmaň diýen zady musulman doganlar. Hassa o-da jumga güni düşýär. Juma namazdan nagy Hudaý nekerde, Hudaý nekerde atdagy sebep bolamasyn juma namazdan galmaga. Sahyh hadys bilen Pygambarymyzyň mübärek sözüni görüň näme diýýär. An Jabirin razyýallahu anh, Pygamberimiziň şägirdi sahabasy aýtýar, bir gün Pygamberimiz bize hutba okydy. Faqala ya eyyuhan nas. We Pygamberimiz aýtdy, ey insanlar, hawasyňyz jem bolsun. Dünýeden geçmäkäňiz, sogabyňyz ýygnap goýuň. Başyňyz çaşgyn bolup, nämäň nämedigini bilmeýän wagtyňyzdan öwünçä salyh amallar ediň, okyjaňyz okyň, goşuljak kelaslaryňyz bolsa goşulyň we özüňiz bilen Hudaýyňyzyň arasyny ýakyn ediň, kän zikir etmek bilen we sadaka bermek bilen Eger şeýtseňiz, Hudaý Tagala size hem ryzyk berer, hem kömek berer, hem aradäki günäleriňiz geçer. Emma yzy, Şuny aýdakana pygamberimiz aýdypdyr, Wa'lemû, Eý, ynsanlar, biliň, Hudaý Tagala juma namazy men şu minberde duran ýerimde parz etdi. Şu günki gün, şu günki aý, şu günki ýylda Hudaý Taala maňa we ummatyma parz etdi tä kyýamata çenli, Femen terakaha fi haýati ew ba'di Her kim Hudaýa pygambere imany bar bolup durup-da, şu günki günden beýläk tä kyýamata çenli juma namazy terk etse,

Şeýtdirip jymgany terk etse, Hudaý Tagala şoň işinde bereket bermädi. Hudaý Tagala şoň dagynyny ýygnamady. Hudaý Tagala şo ýerde dargajak bolsa dargadyp goýbersin şony diýipdir. Aý Nuh pygambarymyzyň eden nauzubilla betdogasy.

Gulagyňyz çöwüriň, gözüňiz açyň, hawasyňyz jem ediň, ne bäş wagt namazy kabul, ne remezan aý arazasy kabul, ne hajjy kabul, aý kuta edin hiç bir gowlugy kabul däl diýipdir. Wala birra leh hatta yatuba. Taýynky aglap, Hudaý-eý, men näjere bir biçäre adam! Seň parz eden zadyň, pygamber dini yslaň parz eden zadyny bir oýundan çürim, oýuna dagy çaga güýmenýändir. Oýun ady üstünde kiçijik oglanjyklar elinden tutulýar, ony kökezilýär, muny kökezilýär, esbapbazy berilýär. Ýa şoňa meňzeş zady güýmenýär. Emma ulkan adam bolup, olanuşakly bolup, 20 ýaşa baryp, 25 ýaşa baryp bärisi Hudaý Taalaň buýrugyny parz eden zadyny äp berme näme pat oýun gözlemeden çüri. Musulmançylykdan daşgary bir insaniýete gelişýän zat däl ahyr. Musulman adam birem agyr bolmaly, sengin bolmaly, haýaly bolmaly. Aýagynyň başjak ýerini, barjak ýerini hesaplaja etmeli. Çaga ba, il-gün ba, musulmançylyk ba, hiç bir zadyna öwelene aýdypdyr, Hudaý şoň darganagyny ýygnamady, şoň malyna bereket bermedi, imkany ýok, hiç wagtda ýüze-ýüz, setderset, bir adam şo ýagdaýda bolup, ignäň ujy ýaly şonda bereket ba bolsun. Gözläp görübermelidir. Eger ýaňyşyp ýazyp kädi ybadata girýän-de bolsa, hiç bir zady kabul nädipdir, meger toba etse, femen täbe täballahu aleyh. Eger toba etse, Hudaý tobasyny kabul etjek diýipdir. Eý men toba etdim, indi kiläp men galat etipdir, indi galmaryn men diýse, özde çyny bilen bolsa, Hudaý Taala tobasyny kabul etjek diýipdir. Ine üç tüýsli at, ýa Hudaý üçin dank goýmaly, Ýa öz ryzkyn bolsun iýbiçgin bolsun kürresini sataryn ýa özünde ataraba ýa üstüni ýük çekjek ýa adam çekjek emma üçülenji oň üstünden gumar oýlanjak bolsa musulman adamyň barmaly ýagdaýy däldir. Emma altmyş üçülenji aýa.

Gaty geň zat, bir musulmanma, meselen ştada ýaşaýa, imany kamyl hudaýy bilen bolup biren adam, eşitýä falan ýurtda, falan keşberde bir gaty weliýulla, bir hudaýy adam mamyşdyk diýende, musulman adam hut bu hut şony gowy görüp, e, bir salamlaşyp bolmarmykam? Bir haýyr-dogasyny alyp bolmarmykam? Bir görüp galsak-a gowumy içdik diýendir. Bu Hudaýtagalaň pakat lütfü-rahmatydyr. O öz güni, öz zindigisi, öz ýaşaýşy, o bize rebti ýok diýmeli-dä. Ýok, ynsanyň, musulmanyň tebiýeti ony aýtmaýar. Bir görüp galsam, bir sataşyp galsam, bir haýyr-dogasyny alyp galsam diýýär. Hudaýtagala muny bize beren nemeti.

Iman amala salyhlara beren nygmatym iki musulman biri-birini gowy görýändir diýipdir. Zerre dünýesine-de peýdasy ýok bolsa. Indi gowy görüşmeden çürim. Bir nefer bilen dost bolmadan çürim. Dört däne Muhammetlep ba hyzmatyňyzy eşitdireýliň, gowy dikkat edip bir aýat ediň, inşallah çyn musulmanlardan bolarsyňyz. Deslapkysy Bir wagtda bir neferi hem döwre, hem kar, hem saýa, şägirt, ussa her kim bolsun, Hudaý üçin gowy görseň, Pygamberimiziň buýrugy Bar-da şoň menen salamlaş-da, men-ä seni Hudaý üçin gowy görýän diýdi, aýtgyn diýipdir. Eger aýtsaň, mähebbetiň uzaga gider we Hudaý Tagalaňda hoşuna geler. Bir wagt Pygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem otyka bir adam geçip gidipdir. Pygamberimiziň de bir sahabasy ýanynda turanmyş. Ol sahaba aýdypdyr, "Ýa Resulallah, şu ýanky barýan adamy men Hudaý üçin gowy görýän" diýipdir. Pygamberimiz aýdypdyr, Oňa aýtdyňmy seň gowy görýäniňi diýipdir. Aýdym-ak, Kum fe ahbirhu, tur, tur, egleme bar-da aýt diýipdir gowy görýäniňi. Näme diýeýin? Bar aýt, palan aga, men-ä Hudaý üçin seni gowy görýän-di-de, aýt, habar ber diýipdir. Heýlemi diýipdir, ýor diýip yzyndan baryp, men seni Hudaý üçin gowy görýän diýip o-da habar beripdir. Ýa ýene Pygamberimiziň öz sözi, Men kana fi kalbihi meweddetun li ahihi summa lam yutlihu aleyya fakat hanah. Rawahu Ibnu Abi Dunýa. Eý musulmanlar! Çe zenanalaryň arasynda öz aralarynda, çe erki adamlaryň arasynda Hudaý üçin boýdaş tutunjak, Hudaý üçin dost tutunjak, özi-de şony gowy görýän bolsa, Gowy görýänligini aýtmany geçse, bula bir tüýsüz hyýanat bolar diýipdir. Indi bir-de şol Serwer-i Serdar-y Jahan Rahmet-i Alamyýanyň mübärek sözi. Birini Hudaý üçin gowy görýän bolsaň, deslapky bellemeli zady tarapa habar bermeli. Men seni gowy görýändirin Hudaý üçin diýmeli. Ikilenji. Gowarşaňdan soňram raýat etmeli zatdan. Bire Hezreti Omar razyýallahu anhuň ogly Abdullah diýen ogly Pygambarymyzyň ýanynamyş. Hezreti Omaryň-da ogly ýaltaklap duran, türkmen ýaltaklady diýe döwrüni gözläp dursa. Pygamberimiz aýtdyr, Eý, Abdulla, Omaryň ogly! Näme döwregiňi ýaltaklap dur, aňryňy bäriň gözleýäň? diýipdir. Hezreti Abdulla aýdypdyr, Ýa Resulalla, men-ä ýaňy bir Hudaý üçin bir nefer bilen dost boldum, şony tapamak diýipdir. Pygamberimiz näme diýipdir? Ýa Abdallah! Iza ahaýta rajulan fes'alhu an ismihi we ismi abihi. Bir nefer bilen Hudaý üçin dost bolsaň, adyň näme seň dost diýip adyny bil. Dädesiniň adyny bil. Kakasynyň adyny bil, obasyny bil, taýfasyny bil, tekmil ýetik bol diýipdir. Näme üçin? Pygamberimiziň sözi, Fe in kana gaiben hafiztehu, we in kana maridan udtehu, we in mata şehidtehu, rawahul Beýhaki. Adyny bilmeli, dädesiniň adyny bilmeli, obasynyň adyny bil, oňam tanydyň-da gowja edip. Oňam bir wagtda ýok bolsa, çe dünýeden geçsin ýa-da mysafyrete gidipdir, işe çykypdyr, oglanyň uşagyny saklarsyň, hudaýçyllyk dosy gözläň. Hudaý üçin dostuň ahym sen. Oň bir wagt işi çykyp öý-ilinden aýrylşam bolsa, hafiztahu oglan guşagyny saklarsyň diýipdi. Bir wagt öwliýalaň biri barmyş. Öwliýalaň başga öwliýalaň biri sataşyp, sen güne näçe işleýäň diýipdir. Onda güni üç derhem işleýänlikdir. Üç müň tümen meselem. Üç derhem işleýänlikdir. Näme etýäň üç derheme? Onda dogrusyny aýtsam, üç derhemiň birine her gün agşam eneme berýän, ejeme berýän diýipdir. Birine özüm oglan uşagym menen diýipdir. Bir däne galdymy? O da diýipdir, Hudaý üçin bir dostum bardy, o da dünýeden geçdi, şoň oglan uşagyna berýän diýipdir. Özüne alşy ýaly, ejesine berşi ýaly, Hudaý üçin-de bir dostum bardy, şo oglan şony berýän diýipdir. Pygamberimiziň aýtýan sözi, Hudaý üçin dost bolduň, iman arada bolup, adyny, dädesini, zadyny bil, bir wagt ýok wagtynda oglan şony gözärsiň diýipdir. Tanydyň-da, bir wagt meriz bolsa, soramana bararsyň, dünýeden geçse-de jenazasyna bararsyň diýipdir. Ine, pygamberimiziň özüniň beren irşatlaryndan Hudaý üçin dost bolan adamlara. Tanyýandan soňra biri-biriňe-de Hudaý üçin aýna bolmaly diýipdir. Inne ahadakum mir'atu ahihi, fe iza ra'a bihi ezan, fel yumattihu anh, revahu Tirmizi. Raýat edeýliň musulman doganlar. Hudaý üçin dost bolsaňyz, biri-biriňize aýna boluň diýipdir. Sen dostuň gözleýäňde, dostuň seni gözleýände biri-biriňiziň aýby görnüp dursun. Aýdyp duruň aýbyňyzy. Bir wagt Hezreti Baýezid-i Bestami Kuddise Sirruh ertir bilen bir adama sataşypdyr. Ol adam aýdypdyr, eý Baýezid-i Bestami, men öten agşam diş gördüm diýipdir. Dişimde-de seni gördüm diýipdir. Hezreti Baýezid Bestami, gowy zat, näme diş gördüň diýipdir. Ol adam aýdypdyr, Bagşyla diýipdir, men-ä dişimde seni diýipdir, doňuz suratynda gördüm diýipdir. Hezreti Baýezid-i Bestami näýipdir? O ola görşüň dogrudyr diýipdir. Ola Pygambarymyzyň sözi bar. Musulman musulmanyň aýnasy. Men-de saňa bir aýna. Meni gözländirsiň diýipdir. Öz suratyň mende görendirsiň sen diýipdir. Sen bir günäh edipdirsiň, günäňden toba et diýipdir. Meni doňuz suratda gören bolsaň, bula aýny Pygambaryň sözi diýipdir. Son bir ikimiz-de musulman, biri-birimize aýna, meň ýüzümi gözlänsiň, öz suratyňy görendirsiň. Bes seň wezipäň toba etmek, bir ulakan günä edendirsiň diýipdir. Pygamberimiziň sözi, biri-birimize aýna bolmaly. Hudaý üçin dost bolamyzdan soňra, Dostum, sen namazyňy okymajak bolýaňmy? Kelasyňdan galyp barýaňmy? Birimi öňküden pesläp barýaňmy? Aýdyp oturma. Üçülenjisi. Deslap gyzy dostuňa gowy görýäniňä men seni gowy görýän diýip aýtmaly boldy. Ikilenjisi adyny zadyny tanyp, raýat etmeli zadyny raýat etmeli boldy. Ýene iki zat galdy. Ad-dawam alal mahabbat. Anrake bejaye tost her dem keremi. Ozraş bena er konat bu umri setemi. Ahlak berýär, ders berýär bize musulman doganlar. Kän raýat etmeýäs şu barada. Üçülenjisi mähebbetiňde dowamly bolmaly. Dostuňdan on ýyl bäri haýyr görüp gelýäň. On ýyl bäri owadan gatnaşyp gelýäň. Birje däne iştiba edipdir, indi şoň bilen kyýamatlyk bolmaly. Ynsafmy şu? Musulmançylykmy şu? Aýa aklyň kabul etýärmi şuny?

Gadymdan galman gelýän dost bolmagy gowy görýändir we sizde şu nice gadymky dostuňyzy gowy saklaň diýipdir. Pygambarymyzyň sözi şu. Ondan çerin pygambarymyz aýdypdyr, iň gowulan gowularynyň biri dädeň, ataň dünýeden geçen bolsa, Sen-de yzarlap görýäň, ataň kim bilen gatnaşýanmyşdy, dädeň kim bilen gatnaşýanmyşdy. Şolar bilen gatnaşyp, mähäbbetleşseň, Hudaý Tagalaň söýýän zatlarynyň biridir diýipdir. Dädeň gowaryşýan adamlar bilen gowaryşsaň, näme diýip, o tarap heý dädeňden agzajak, Alla rahmet etsin diýjek. O dädeň ruhy şat boljak diýipdir. Dostlugyňda sen bir ömür haýyr görüpbäň. Birje gezek bir iştibah edende, oň üzrüni kabul etmejek bolsaň, bu musulmançylygyň isleýän zady däldir, musulman dogalla. Bir gün Pygamberimiz enemiz Hezreti Aişe Siddiqa bilen öýünde oturanmyş. Bir zenana giripdir öýe.

Anha, Pygamberimiz aýtdyr, Ýa Resulla, näjüre boldy, muny kän täwil aldyň diýipdir. Pygamberimiz näme diýipdir? Bi ozal ol merhuma Hatyjaň boýdaşydy, şoň zamanda gelerdi diýipdir. Näçe wagt bäri gelenä, bu gadym öýümize gelýän adamdan ahyn diýipdir. Muny gowsy ýylamaly bolar. Biz öýümize dädemiziň dosty, garry kakalygymyzyň dosty gelse, pygambarymyzyň buýrugyny ýerine ýetirmeden çürimde bolsa, heý bir begenip, tüweleme gadym dostumyzdan gelipdir öýümize, merhaba, merhaba, beter hoş gelipsiň, beter begendirdiň, sapa getirdiň diýip öňünden çyksaň, durşuna bereket bolar. Bide üçülenji boldy. Bes mähebbete dowamyňda bolmaly. Bir Hudaý Tagalaň dostlarynyň bir bir mysal aýtdyr, onu aýdyn, oňa dördülenjini aýt tamam eder. Munda aýdyn diýipdir öwliyalaň biri. Gowy adamy tanyjak bolsaň, ştady gürrüň maha. Gowy adamy tanyjak bolsaň, dost bolşy bir musulman menen aýny hu kümüşden küýze ýalydyr diýipdir. Kümüşden küýzäň iki zady bar. Bir-ä basym döwülmezek. Gaýym, oklanyň menen döwülmeýä. Hudaý üçin gowy adam iki dost şo jürekdir. Aňrujy bahana bolsa, biri-birinden aýryşýan däldir diýipdir. Ikilenjisi-de seri'ul injibar. Bir wagt döwülasa-da, on er dakana derrew döwülmedik ýanjak etseň bolar diýipdir. Küýze kümüşden bolsa, nogreden bolsa. Gowy adamlaň dostlugy-da kümüşden bolan küýze ýalydyr diýipdir. Hem döwülmesi basymlykda däldir, bir wagt döwülse-de basym jubran-pezirdir. Basym jurlap bolýar, öňküsi ýanjak etip bolýar. Emma pes adamla musulmançylygy zordan adamlaryň dostlugy sofaldan bolan küýze ýanak, taňsykdan bolan küýze ýalydyr diýipdir.

Ol bahanalar ýeke seni dostlugyňdan kesjek bolsa, ondan-da çekinmeli. Pikir etýän göräň, sowatly dostlar, jowan dostlar, ýaşdaş dostlar, hiý bir dünýe boýunça bir mekdep, Bir mezhep, bir ýol, bir din, hi bir oturan ýeriňde, sada pikriňde hemme tarapdan şijire ýol berip duran zat barmy? Hiç wagtda tapmarsyňyz. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta şu dostundan çürüyümde yer ve yer hiç bir yerine ıgtıraz gelmeyecek hiç bir yerine kim kasti bolman hemme taraftan aydık koyuptur.

Üç nefer bolup bir otokda oturan bolsaňyz, iki nefer bolup biri-biriňize pyçy-pyçy gürrüň etmäň, üçülenji kyn göramasyn. Şon üçülenje siz iki bolup pyçy-pyçy biri-biriniň gulagyna keple syrdaşsaňyz, kepleşseňiz, üçülenje ezýet bolar. Odam musulman we Hudaý Taala-da musulmana ezýet etip bermegi halamaýar diýipdir. Megeriňki ejazy alyň diýipdir. Palanjan, Bagyşla, kyn göräma, hiç bir gürrüňim ýok, bir hususyrak bir gürrüňjigim bar, ejazy berseň. Ýo, rahat bol diýse, şonda aýt. Ýa şol jine get, ýohada gürrüň orta okla deň gitsin. Bir gün sahabalaň biri üç nefer bolup oturanmyş. Iki nefer bolup oturanmyş. On üçlenji otaga gelipdir. Onuň biri hezreti Omaryň oglunyň gulagyna bir zat aýtjak bolupdyr. Häýt, otur heniz diýipdir. O üçlenji wakyn görer. Şaýat şondan kepleýän ýanyk bolar. Bir wagt men gulagyma aýtýan zadyň gülüşdirýän zat bolsa. Ýa aňňaltýan zat bolsa. Bizi bir forum bolsak, o özünden gürrüň etýän ýanyk bolar. Heniz howlukma diýipdir. Beýliniň biri barýarmyş, Palan jan, gel bärik diýipdir. Hezreti Omaryň ogly. Gel şu taşda otur diýipdir. O üçülenjiň ýanyna-ha. Doby-dow bolupdyr-da. Siziň kiňe gürrüňdeş boluň, biz indi ikimiz gürrüňdeş bolarys diýipdir. Indi boldy diýipdir. Ine seň diniň azizu, mutahharu, mukaddesu, muazzamu, muazzazu hiç bir ýerinde igna ucy ýaly ygtyraz gelmejek diniň tabşyrýan zady şu. Hiç bir ynsana narahatlyk bolmasyn, hiç bir musulmana ezýet bolmasyn diýip. Üç nefer bolsaňyz, iki-iki nefer bolup pyçlaşmaň, megeriňki üçlenji gelsin diýipdir. Şu barada ahyrky hadis Hezreti Ebu Said-i Huduri radiyallahu anh Pygamberimiziň şägirdi, ol aýtýar, Bir gün sadaka etdim, Pygamberimizi çagyrdym öýe. Pygamberimiz-de birnäçe sahabasy bilen öýüme geldi. Dikkat ediň.

Bir doganyňyz bun zähmet çekdi, yhlas etdi. Bigat tekellüfe galyp nahar bişiripdir, aňyr bäri getiripdir. Nagat hewesdi biz hemmämiz alaýly. Remezan aýdan başga wagtmyşda. Oturanyň birde nefil araza tutupdyr. Pygamberimiz näme diýipdir? Ejaza diýipdir. Agzyň aç. Bir doganymyz gyn görämesin diýipdir. Nagat yhlas etdi diýipdir. Inşallah bir gün oň ýerine kazaýa dahyl gitdir. Ýagny bir musulman doganyň şaýat uzruňy aýtsaň kabul etsin. Onda da pahyr ýüreginden narahat boljak, nahat yhlas edipdir, zähmet çekipdir, içerisi bilen oglan şowy bilen begenipdir, dostum geldi, tanışym geldi, nefil arada bolsaň aç diýipdir. Başga bir gün arada tutar diýipdir. Ine, diniň bir giňligi, çyn musulmançylykdaky zatlar musulman doganlar. Hudaý Taala imany abruydan aýyrmasyn. Hudaý Taala hemmäňize dünýe-ahyr saadet bersin. Özüňize, içerleňiz bilen Hudaý Taala özüniň we dostlarynyň mahabbetini bersin. Hemişe görjegiňiz gowulyk bolup, janyňyz sag bolup, başyňyz dik bolup, iki dünýe saadet bersin Hudaý Taala. Bir Alham, üç Kul huwallah, Sureýi Falak we Nas goşup okaýaýlyň. Ötenleň ruhuna bagş edersi inşallah we tamam doga diýip tabşyranlara yhlas bilen doga edip Ämin diýeris. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Şu dört däne hatym Kur'an-ı Kerimde we Piraga Peygamberimiziň ruhuna we bu husus tefsiri gelýärler umytgarlaryň ruhuna bagş etmeli diýip ýazypdyrlar. Başga da doga diýip tabşyryldy we e, bir hatime tesbih we tehlil we inşallah olary da doga edersin. Doga diýip tabşyryldy. Meriz dogallar hyzmatda, musafiratda. Doga dene onça. 3 nefer ýa 4 nefer dogan bolsa,